Franklin Calleja, grazzi tal ilqajt l-invit tiegħi għal din l-intervista miegħek, pjaċiru nortijaj l-intervistak. Franklin, fl-aħħar kabbart li mhux ħad tkun qed tikkompeti b'mod kompetittiv fil-futur qrib. Kif wasal għal din deċiżjoni? Id-deċiżjoni ma kienitx waħda faċli, ngħidu kif inhi, għaliex forsi anka l-fatt li inni 11-il sena nikkompeti Kultant isek tkollok bżonn waqfa żgħira mill-kompetizzjoni għalkemm nemmen li sabiħ li jkun hemm dak l-element ta' kompetizzjoni, però fl-istess ħin ehm, nemmen li jkun hemm bżonn ta' pawża fil-kompetizzjonijiet u nassigura li ma kienx waħda faċli għalija għaliex il-kompetizzjoni hija waħda illi eh, nħobb u speċjalment tqanqal li ċertu emozzjoni anke l-fatt li forsi qed nikkompeti bil-lingwa tiegħi stess, il-lingwa Maltija. Allura dal-aħħar sentejn ikkompetejt fil-Festival Mużika Mużika. Kont onorat immens li wasalt sal-finali, jiġifieri sentejn infila. U naħseb illi meta tkun festival daqshekk prestiġjuż fejn anka tiddoq l-orkestra filarmonika miegħek mhuwiex xi ħaġa li ssir kuljum, mhijiex xi ħaġa li ħatejt għamilta u ħaterġa' tiġri l-ġimgħa d-dieħla. Naħseb illi ħatkun esperjenza li ħanibqa' nġorr miegħi tul il-karriera tiegħi kollha. Ovvjament ktibt li minix ser nikkompeti for the time being f'kompetizzjonijiet għaliex xi naqra tad-deżappunt dejjem ħajkun hemm. Minkejja li nemmen li dawk li ġew mal-ewwel tlieta L-ewwel nett nawgura minn qalbi lil Kate kienet rebħa mistħoqqa ħafna Kurt semma l-kanzunetta tiegħu ġifieri xi xarejn ilu u kelli mill-ewwel dik il-feeling li kif smajt għatlu għatlu l-lami għatlu din żgur tirbu għatlu wisq tajba l-kanzunetta. Ta' Claudio xbit nimmen su koll, ġifiri kella kella kollox għalija. U kantera ħelwin, u kantera ma tiggustomx, għandhom xi ħaġa partikolari tipika Maltija illi kif tarom tiggustom mill-ewwel. Nemmen ukoll li forsi wasal iż-żmien li nibdel daqsxejn l-istil tiegħi wkoll minkejja illi ġi li sottomettejt kanzunetti illi huma kemm xejn up tempo, pereżempju Eurovision, u dejjem għal fażi finali ta' di li dik il-belid. Ġifi forsi n-nies li ma jafux, jiena ġi li sottomettejt kanzunetti up tempo wkoll festivals differenti, però ma' dawk l-uptempo dejjem insottometti xi ħaġa li hija aktar l-istil tiegħi. Naturalment dejjem għaddit dik il-kanzunetta ehm, li hija hija beled. Ehm, naħseb illi fejn jidħol ir-riżultat forsi ktibt illi ħassejt illi ma ġejx daqshekk apprezzat anka vokalment għaliex il-kanzunetta tirrikjedi ħafna teknika, il-kanzunetta li kelli ma kienet xejn faċli. Ġifieri minn forsi jifhem fil-mużika jaf x'qed ngħid, ehm, għaliex anka minn kienet jidderiġi l-orkestra ġifieri kemm il-darba minn hawnhekk isellem ukoll l-Aurelio, il-Pola Bela, ehm, għamlu xogħol eċċellenti. Festivals Malta wkoll u dawk koll ħdaru bija u ħadu paċenzja bija. Behind the scenes għax kien hemm ħafna ħafna nies li ħadu ħsieb mhux sibi biss bl-artisti kollha ġejna trattati ta' artisti li tirili ġifieri kienet esperjenza indimentikabbli. Però nemmen illi l-ġurija li kien hemm ma nemmenx li kienet favorija ħafna jiddispjaċini ħafna il għaliex naħseb illi ħassejt illi l-istil tiegħi forsi ma ntlaqatx minnhom u ħassejt ukoll li t-tip ta' ġurja li kienet mażula ma tantx kienet tiffavorixxi forsi il-kanzunetta tiegħi, jew forsi forsi lili, jew forsi il-vuċi, kollox jista' jkun jiena qatt ma ngħid illi għandi nintoġob minn kulħadd, anzi ehm, dejjem ngħid illi jista' jkun li l-vuċi tiegħi toġob il dak li jkun, jista' jkun ma toġobx il dak li jkun, għax forsi għal xi nies forsi tkun partikolari żejjed kultant. Ehm, Però ma jfissirx illi jiena qtajt qalbi, però kif qed ngħid ilni ħdax-il sena nikkompeti, allura jkun hemm ċertu element ta' ta' stennija li forsi ħa navvanza ftit iktar fil-kompetizzjoni. Minkejja li kienet ħarxa ħafna, kien hemm kanzunetti tajbin immens, kelli kummenti tajbin ħafna ġifieri anke minn nies li kienu għedin ġifieri fil-festival. inkluż skert ukoll. Um, kien dejjem itini komplement tajbin ħafna anka waqt ir-rehearsals. Um, Però onestament imbagħad jisni ma nistax nifhem il-ġurija kif ivvotaw. Allura li forsi nixtieq nara, nixtieq ġenwinament nara kif ivvotawli, u nixtieq forsi Xi kummenti min għandhom biex jekk hemm xi ħaġa li jiena nista' naħdem fuqha for the next time jekk jekk forsi xi darba niddeċiedi li forsi nerġa' nidħol xi festival ieħor ehm, naħdem fuqha għaliex easy said than done it tajjeb li li li ok tiġġudika minn wara minn wara screen, forsi minn fuq karta, però jiena nkun nixtieq li forsi wara 11-il sena nikkompeti eh, mhux mużika biss, kien hemm festivals oħrajn fejn avvanzajt festivals oħrajn, ġejt ġifieri kien hemm momenti fejn ġejt it-tielet, kien hemm momenti fejn ġejt ir-raba, il-ħames, ġifieri jiena qatt ma ma għedt illi qatt ma stennejt illi ħan iġi jew li rrid niġi mal-ewwel tlieta jew mal-ewwel ħamsa, però l-pressure hemm kienet. Nemmen li kien hemm pressure. Ehm, Dis-sena. Sorry. Klassifikajt fl-ema post? Klassifikajt id-disa post. Id-disa post. Id-disa' post. Kif qed ngħid, nemmen li kien hemm kwalità ta' kanzunetti tajbin ħafna, kien hemm kantanti bravi mmens, ġifieri kienet ġa diffiċli biex naraw min ħa jinqala' u min ħa jgħaddi għall-finali, ġifieri onorat li għaddejt għall-finali. Forsi li ħadtha ftit hekk il-fatt li li ġejt minn tal-aħħar għaliex il-performance tas-Sibt terġa' kienet aħjar minn tal-Ħamis. Jiġifieri Isek imbagħad toqgħod tisma' l-performance u tgħid ħanara forsi kien xem xi ħaġa u tipprova taqbad dik ix-xi ħaġa biex forsi tgħid kien hemm dik ix-xi ħaġa, imma onestament l-ewwel qatt ma tkellimtek fuq in-nifsi għax min jafni jaf kif nitkellem fuq u jaf kemm jiena strikt fuq in-nifsi. Ehm, però ma stajt insib xejn fil-performance finali li ngħid din tefatni lura. Għaliex ħdimna fuq xi ħaġa sempliċi bħas-soltu, ġifieri ma ridna xejn illi forsi tidher too much għall-kamera, ħdimna għall-kamera, ħdimna affarijiet li forsi tkun jiena il-vuċi stand u ma rrid xejn iktar, ma rridx affarijiet li jkunu ta' barra minn hawn, ġifieri dak dejjem jiena. Biss però forsi l-ġurija li kien hemm ma ma kontx il-gosti tagħha u, u dak li jiġri mbagħad, ġifieri meta, meta l-ġurija li jkun hemm għalkemm nemmen li forsi l-ġurija ma tantx kienet daqshekk into music, ejja ngħidu mhux kollha kienu into music, ejja ngħidu li kien hemm ftit minnhom li kienu iktar jiffavorixxu kanzunetti rock għax huwa l-istil tagħhom, so awtomatikament ma kinux ħajvvutaw lili żgur. Kien hemm nies oħra, ara jien awtomatikament kif rajt minn ħajkunu l-ġurija mill-ewwel indunajt li ħajitfawni lura. Jiġifieri b'kull rispett lejhom, però dik hija opinjoni tiegħi, jiġifieri meta rajt minn min huma l-ġurija mill-ewwel indunajt li ħad tkun diffiċli għax jisni bej wieħed u ieħor kont naf xi stil għandhom u kont naf xi stil u xi stil ta' mużika ġifieri jisimgħu. Then again, ma jfissirx li li l-istil, għax l-istil ta' Kert huwa belid ukoll, ġifiri rebħet kanzunetta belid, dan again li kienet sabiħa immens u mistħoqqa, for sure, ġifiri. Pero nixtieq inkun naf il-punti ġifiri u kien hemm ma tani xejn. Id-diżappunt hemm ħajkun u ma nixtieqx li nħalli da diżappunt jirkibni minn kella ħallej dik il-post wara li wasalt id-dar eżatt għax id-diżappunt kien hemm. Tkun onorat wara dak ix-xogħol kollu jirnexxilek tasal sal-finali. U mbagħad ishom il-ġurija li kien hemm is-sibt tefawni lura ħafna. Il-mod ta' kif ġejt naħseb, il-mod ta' kif kif votaw. Imma ma rridx illi illi illi nidher għam professionax, jiena vera vera ma nikkummentax u vera minix persuna li nikkummenta u qatt ma ktib xejn fuq media soċjali tiegħi, qatt ma ktib xejn. Ġast naħseb dis-sena kont ftit ftit weġġajt ftit bċertu affarijiet ukoll li kien hemm għax naf li kien hemm ċertu nies illi jurew fiduċja fil-kanzunetta tiegħi. Kelli ċertu kummenti wkoll illi din għamilix għaddejja illum, din il għaddejja erba' xhur. Ilna nafu li għaddejna, ġifieri kelli kummenti fejn hemm ċans li niġi mal-ewwel ħamsa, mal-ewwel tlieta. Ehm, allura qisek wieħed u mbagħad tkun taf li għandek ċans tavvanza ftit il-qudiem u mbagħad il-ġurija tas-sibt ġara li ġara, id-diżappunt ħajkun ftit hemm. Ehm, però m'għandix m'għandix regrets meta nisma' l-performance, ġifieri M'hemmx regrets li ngħid għamilt xi ħaġa ħażina jew iddispjaċini li għamilt hekk u m'għamiltx hekk għax il-performance li ġifieri kemm tal-Ħamis u tas-Sibt kienet iktar b'saħħitha. Ehm, ma ngħid li li li li hemm xejn x'nista' nibdel minn naħa tiegħi bħala performance. Forsi l qudiem

U il-qoddim forsi forsi jaf ikun hemm xi affarijiet li nikkompeti forsi fuq stil belament differenti. Però ma ma narax ma narax li ħad tkun għalissa jgħanajdu hekk għaliex għandi bżonn nifoka aktar fuq in-nifsi. Franklin, l-aħħar messaġġ tiegħek il min bħalek jixtieq jagħmel karriera ta' suċċess fil-mużika biex ma jaqtax qalbu kif qed tgħid inti xorta waħda u tkompli tħares 'il quddiem b'fiduċja. Importanti ħafna li jkun hemm il-will Illa lix jiena persuna li forsi kultant naqta qalbi u ġifiri mhux sigrit minn jafni jaf li nitfa' ftit li l-nifsi lura Però trid tiġġieled, trid tiġġieled l-industrija tal-mużika mija xejn faċli, għaw talent kbir, speċjalment Malta, u trid tiġġieled għalik innifsek biex titla' fil-quċċata u tibqa' tippersisti biex xi darba tilħaq il-quċċata, ġifieri nemmen li dan ovvjament mhuwiex it-tmiem għalija għad niżgħir, għad għandi kważi 30 sena, U ma nemminx li dan huwa tmiem għalija. Sempliċement nemmen illi wara 11-il sena naħseb li għandi bżonn forsi naqta' ftit mill-kompetizzjonijiet dik biss. Ok, Franklin, grazzi ħafna konċar ħafna, kompli għamal il-ġid per Grazzi.